rhoi llythyren arall naill le neu hyd yn oed symbol er mwyn cuddio'r llythrennau. Gyda'r cypher nesaf ni'n mynd i edrych ar, uh, mae fe'n gweithio mewn ffordd hollol wahanol. Dyn ni erioed yn newid y llythrennau ond yn newid y drefn. Ni'n cymysgu'r llythrennau i fyny i wneud yn anodd iawn i ni darllen, he, um, yn lle bod ni'n gwybod beth yw'r allwedd a sut i darllen yn cypher. So y cypher ni'n mynd i siarad am yw'r cypher Fens Reilffordd. Um, nawr, be chi'n neud yw chi'n ysgrifennu y patrwm fel hyn. Dyma'r neges fi moyn cuddio. This is a secret message. Um, mae hyn yn gweithio yn y Gymraeg hefyd. Um, ond chi'n ysgrifennu this is a secret message uh, mewn ffordd i gam o gam yn ôl yr allwedd. So yr allwedd yw pedwar a ni'n dweud hyn herwydd dyn ni pedwar real. Un, dau, tri, pedwar, oce? So chi'n ysgrifennu, mi'n patro miga moga, uh, yn ôl eich allwedd, a wedyn, cyn i chi danfon y neges yma at rhywun, chi'n ysgrifennu, uh, chi'n cymryd y llythrennau ac yn ysgrifennu ar draws. So chi'n ysgrifennu T, A, T, G, H, S, S, ac yn y blaen ac yn blaen, tan bod yn edrych fel hyn. A chi'n gallu gweld Mae hon yn edrych yn hollol ffenast, mae fe'n anodd anodd iawn i gweld beth all hyn fod. Um, a yn enwedig os nad os da chi'r allwedd, mae'n gallu bod yn anodd i dorri. Nawr, Um, mae hwnna yw'r broses o amgryptio, o, o cymryd neges chi'n gallu darllen a newid o y neges sy'n a, y neges gyd, y neges sy'n araf iawn ddarllen. Os ni'n derbyn neges wrth rhywun sydd wedi ymgryptio, ni moyn dad gryptio fe er mwyn i ni gallu darllen o. So, y ffordd o wneud hyn yw i, um, mae rhaid ni'n gwybod beth yw'r allwedd yn gyntaf, um, so chi'n gwybod yn yr achos am y tair pedwar yw e, a wedyn chi'n mynd i uwcholeuo y gwaedleoedd fydd yn cynnwys rannau o'r neges gyfrinachol ni'n patrwm i gamogan. Ni moyn tynnu llun a patrwm i gamogan. Uh, a wedyn mae llythyren cyntaf y neges ni wedi derbyn yn mynd yn y gwagle cyntaf, a wedyn symud ar draws o'r chwyth i'r dde, Ac yn yr ail gwaglen du uwch o laia, dyna lle mae'r ail llythyr yn mynd, a'r trydydd, a'r pedwardydd, ac yn y blaen, ac yn y blaen, a pob tro ni'n dod yn ddiwedd un reil, ni'n mynd i lawr i'r un nesa. Wedi i chi llenwi y blychau i gyd, Yy, be chi'n ffindo yw yy bod chi'n gallu darllen y neges trwy darllen yy yn mewn patrwm i gam o gam. So, dyma'r neges rydyn ni wedi derbyn. Edrych bach fel hyn. Nawr ni'n gwybod taw yr allwedd yw pedwar. Um, felly, ni wedi tynnu uh, Da, ni wedi tynnu llun fan hyn, um, gyda pedwar reil, 1, 2, 3, 4. A wedi uwcholeuo ein patrwm i gamogam fel hyn. Gwych. Nawr, mae'r llythyren cyntaf, yn neges, yn mynd mewn i'r gwagle cynta rydyn ni di uwch awau, so mae ta mynd mewn fan hyn, gwych. Nawr, mae'r ail gwagle dyn ni fan hyn, a'r ail llythyren, so a'r ail llythyren am y mynd mewn fan hyn. A wedyn mae ta yn mynd mewn fan hyn, trwy'r llythyren, a y ga yn mynd fan hyn. Nawr ein bod ni wedi cyrraedd diwedd y llinell, ni'n mynd i symud i'r llinell nesa, so mae ha yn mynd fan hyn, a wedyn s, s a'r e ac yn y blaen, tan bod ni'n llenwi hon. Ac wedyn, ar ôl uh, so ni wedi cyrraedd yr e fan hyn, a nawr mae dau i dot dyn ni, a wedyn e, r, ac yn y blaen, yn llenwi hyn. A wedyn mae just tair dyn ni ar y diwedd, s, c, s, fan 'na. A nawr chi'n gallu gweld, ni'n gallu darllen y neges yma a deall be sy'n cael ei dweud trwy darllen i lawr a patrwm i gan Morgan. So ni'n gallu gweld this is a secret message.